Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Сәлам барчагызга.
Бүген безнең студиядә, шундый матур студиядә. Я бездә студия рәсем бар. Әйе.
Ә, Казан кайный тапшыруның 8-нче чыгарылышы һәм бу, ә, бу юлы безнең Казан һәм Мельбурн кайный дип атала тапшыру, чөнки безнең белән бергә. Мельбурн сагышта була. Кая Зөлфия ди. Әйе.
Һәм чөнки безнең белән бергә э, Зөлфия Камалова, җырчы, артист. Һәм без Радиф белән. Да ставкова. Кайна Әйе. казан, кайна казан. Зөлфия апа, сәлам.
Исәнмесез?
Әйе. Э, Синең шундый э, зур монда ни чыгышлар булды. Шулай бит әле көтелә дә Татгул Әйе. феста. Мгм. Ә, 23-25 августта бу беренче хәбәрне сразу укып китәм инде. Безнең ә, Крутушкада этнофестиваль узды. Унөченче инде, унөченчеме? Бу унөченче. Унҗиденчеме инде? Минем ишеткәнем, менә, менә ТСР вакытында беренче крутушка узган иде, оешканда, йөз ел элек. Һәм аннары соң Ә син булдыңмы крутушкада?
Була инде, әлбәттә, бар.
Ну, бөтенләй башкача инде, шундый бераз, менә хиппи, шундый хиппилар өчен фестиваль үткән, чөнки анда төрле зәвыклы аксессуарлар саталар анда, беләсеңме, теге музыка шундый фольклор музыкасы. Күп әбиләр чыга анда. Әбиләр дә чыга, яшьләр дә чыга. Бик вот. күп анда э, бик э, сыйфат сыйфатлы э, музыка ие. Син үзең нәрсәне тыңладың? Мин бу бу бу юлы бер беркемне дә тыңладым. Мубайны тыңладым. Мубай бик шәп җырлады. Үзе генә. Әйе, соңдан безнең белән дә бер бер җырны җырлады. Шуңа күрә ул безгә бик бик яхшы булды аның белән

чалышыр. Ярар, и все, вот бер ике елга бойкот тотальный анага. И алар үзе сизә башлар тип. Юк, без ала петиция язарга тиешбез. Юк, әйе, килсен, килсен, чөнки кеше аны ярата, ул һәм аның э, җыру репертуар бөтенесе үсте шундай бу елларда бик матур җырлады миңа бик ошады аны Аны белмим нәрсә эшлә, эшләргә аның белән. Ничек аны? Өшкерергә кирәк.
Өшкерергә кирәк.
Ну беләсезме, э, без менә өч кызык кеше, монда бер кеше крутушкада чыгыш ясаган, берсе булган, ә мин бертенләй булганым юк. Һәм укыганда миңа тоелды ул печән базарына ошаган дип, теге текст буенча. Шулай ук әйберләр саталар, ләкин Дөрес, анда... бөтен әйбер печән базарында очраган. Ну, Шулай анда шулай. төп тема нинди? Э, Ну, анда Музыка. фольк- фольклор, Этническая. фольклор музыкасы. Но анда нәрсә кызык, анда тө- төрле, анда рус фольклоры гына түгел инде. Анда Камалова да чыгыш ясый, анда төрле теге, ничек анда, Тува, Зөлфия Тува, Бабай. башка. Фольклор түгел. Әйе, Ну, ну, анда теге, ну, ничектер, шундый бер зонтичный бренд теге инде, күбрәк шундый әйбергә тартыла торган. Ничек тә булса да, ну, минемчә, Анда ничек тә шундый үзенчәлекле атмосфера, анда төрле кеше килә һәм мин өчен менә өчен минем өчен бераз нәрсә анда кызык. Анда Батраков оештыра бит, әйеме? Һәм каян көч таба алалар алай бергә? Ул шул, ну, то есть, бик нервный әйбер. Димәк, беркем дә аны бик кадәр дә булышмый, дөрес әйткәндә. Шул кадәр Үз көче белән эшли. Шул кадәр артистларны алып килә бөтен бөтен җир шарыннан диярлек инде, әйеме? Кеше килә, тыңлый, каядыр баралар. Бу бит Казан өчен генә түгел. Әйе. Безнең хәл менә стихотворение мире беткәч, Безне бит бернинди фестиваль юк җүнле. Әйеме? Әйе, шундый этнический Һәм моны ничек бу крутушканы чынлап итеп шундый Казан бренды буларак эшләргә кирәк. Ә ничек таранды? Ну, бара да бара. Кара әле, крутушка ул баштан алып Казанда оештырылган локальный үзебезнең кешеләр тарафыннан, димәк, бу чисто безнең Татарстан темасы. Шул. Әйе, моны кадерләргә кирәк. Әйе, кайдыр

Ну, бу... Ну, андый фестивальләр күп бит инде. Ну, есть, ягъни алар әйтер, бездә булган сотворение, сотворение мира да бар иде шундый. Бер син кешегә бирәсең, мәсәлән, бер бик популяр төркемне, анарысын кирә, мәсәлән, King Crimson. Һәм кеше ничектер үзе шуны ашап алды да King Crimson-ны. Шундый бәхетле кеше булганнар. Вот шуңа күрә мин әйтәм, әгәр дә крутушканы чынлап итеп менә шундый зур гына бер әйбер итеп эшләсәләр, чөнки анда үсәрлек
Минемчә, ул үзенчә булырга тиеш. Фестивальләр бик зур үскәндә, алар берәр нәрсәне югалталар. Ну, җаны китә инде.
Ул бит шундый урманда, шундый аның атмосферасы бит. Камерный гараж. Каршы түгел, просто кеше нервысы бетмәсен генә. Оештыручылар өчен бу шулай.
Оештыручы буларак.
Бар инде шундый әйбер.
Теге Болгар җыенын хәтерлисеңме, син белән сөйләшкән идек, что менә Э, масштабы үсә үсә иң күп дәүләт аны ала попечительствога шуннан соң башлана теге чиновниклар чыгышы ниләр и теге китә менә теге татар яшьләре форумы шулай үзгәрде сәләт шулай үзгәрде бар кеше яшьләр форумы кайсы җирдә үзгәрде мең кеше алып килгәндә а мең кеше алып килгәндә әйе анда кәеф бозыла без әле просто рәдиф ни өчен яшьләр форумы турында әйтә без э, аның белән әзрәк напряженный чөнки яшьләр форумыннан соң Алды, нишләп? Өч көн просто кешеләрне укыттык, сөйләдек. Без Рәдиф белән яңа мәдән, ә, мәдәният турында укыдык 50 минут, өч тапкыр. Лекция, әйе.
Ике сәгать ярым. Һәм аларга ошамады. Юк, ошады.
Без ул репетиция кебек Башта без бераз бөтә идеяләр җыйдык. Юк, ошады. Беренчесендә, икенчесендә уже типа бу бусы кирәк тә. Өченчесе прямо так звездный час уже без просто теге. Ну, Әнә алар формалар берәр атып. нәрсә өйрәндеме соң сездән? Ем. Мин уйлыйм өйрәнде, чөнки э, күп проектлар иде. Миңа ошады, что алар менә без хәзер дә сөйләштек бит, э, каядыр үз җирлегендә яшәп, үз районы анда, үз авылы, ниндидер бер йортны кайгыртып шундый проектлар ясаганнар. Димәк, шундый миңа калса шундый поколение килде шундый буын килде кем теге теория малых дел әйе чөнки син анда дәүләт булмаган җирдә анда ни булмаган җирдә шундый әйбер генә эшли бит име сразу теге әйдәгез мин на весь мир фестиваль анда алай булмый ул и миңа ошады что алар менә кайгырта конкретный авылның конкретный бер музеен анда реалистик проектлар әйе әйе чөнки без беренче тапкыр эшләп караганда күп кеше белән аларның күп фантазия иде Мәсәлән, анда әйдәгез татарча ни теге Франциядә нәрсәле бар ул? Юк, татарларны Марска җибәрү буенча. Диснейленд типа татарча булсын. Без әйтәбез, ну ничек инде әфсен төфсен Дисней булсын дип. Ул барлыкка килми бит. Әйе, әйе. Булса әйбәт, но алай барлыкка килми. И миңа ошады, что конкрет шундый проектлар и Су яшьләр уяна. Ну, уяна дип әйтмәсем, аларның форматы просто үзгәрә. И миңа беләсезме нәрсә тоелды? Анда, э, әлбәттә, һәрвакытта да бар шундый буыннар э, бер-берсен аңламый. Ә, Теге йолдыз чыгышында әйткән иде бит, без хәзер бер вакытта яшәсәк тә, төрле чорда яшибез Ә, кебек. Беренче чыгыш йолдыз чыккан инде калеб турында сөйләде ул. Әйе. Әйе.
Вот. Зөлфия апа бик шәп тыңлаучы аңлаучы.
Әйе, и Мин бик э, шат моны Ну, белән. платформ күп кешегә кызык түгел инде, ул безнең Әйе. шундый типа корпоративная тусовка кебек инде. Ага. Башка тема алып Вот, чыгып әйе.
Ну, татформга ошаган сүз таткульт. Таткульт әйтеп Әйе, әйдә ана әйтеп китик без э, аларның. Сиңа ничек, сиңа ничек, вот син бер ел узгач ничек яшәдең аның белән? Вот ничек, то есть синең өчен бу аерым башка фестиваль идеме? Син нәрсә сиздеңме гомумән? Э, ну, мин күреп торам бит аның үсүен. Э, соцсетьләрдә мин күрәм тагы яңалаклар, нинди әйберләр сез китерәсез анда, ничек яңа артистлар, яңа мероприятиеләр. Шуңа мин бит ш мик шат аны күрергә. Мин бит, э, мин у уң у уйлаган ием, менә узган елны бик яхшы беренче мәртәбә Мгм. үтте, хәзер ничек булып чыгар икән икенче Мгм. мәртәбә? Һәм э, ничек ул үсәр, дип мин уйлаган ием. Ә Мгм. менә шуңа күрә миңа бик кызык аны күрә күрергә, ничек булып чыгар. Һәм мин күрәм, ул ул, ну, ул, э, повторение гына булмай инде ул җо- анда күрербез ничек булыр менә э, сезнеңчә э, кеше э, яшьләр кешеләр бел- беләләр хәзерме алар э, Таткультның әйе Без көч күп көч Мин куябыз үзем инде беләм, аны. Ну мин э, бара идем бүген автобуста һәм карыйм анда нидә. Э, Арбузова да, анда зур экран, анда тат культ, мин уйлыйм, о, шәп шундый, анда бөтен кеше теге карый. Ну, минемчә, шундый массага үтеп керде ул, чөнки ул беренчедән 30 августта узды. То есть башка проектларга безгә үзебездән сообщество килә һәм үз танышларын алып килә. Без реклама ясаганда без ну, без бөтен сорак, ә кем аның турында бирергә тиеш? Менә безнең кешеләр мәйтәм, безнең кешеләр болай да киләчәк анда. Дәйме, аны төрле башка. Шуңа күрә анда төп шундый таргетинг инде бара, без әйтәбез, курыкмагыз, анда татарча булса да, әйме, музыканың теле гомумән юк, әйме, махшы музыканы, сыйфатлы музыканы. Сез болай да аңларсыз дип. Ну, татарчадан курку китте. Юк, курку, ну, ай, чөнки, ну, без күрәбез инде, кеше, ничектер моны, моңа ияләште инде. Безгә төрле кеше килә дә, без, ну, татарча, итсен, ну, нормально. То есть, иркиде, чо, татарча, как это татарча? Давайте по-русски что-нибудь. Ну, 30 августта ул конкуренция бик Күп бит сезгә. Без белән нинди конкуренция булсын? Ну, Мин нет, уйлыйм, ну, конкуренция мир- киресенчә, анда аудитория зур, бик Мгм. күп кеше урамга чыга. Мгм. Мгм. М, То есть ул әйе, көнне ул- ул традиция әлбәттә, буенча. әйе. Әйе. Мгм. Һәм ә, мин уйлыйм, Рәдиф татарчадан хәзер курыкмыйлар, чөнки күптән түгел генә гуд, гудокның неен карадым анда видеосын набережныйда. Ну. Ул анда бер-ике дип анда әйтә, специально татар сүзләрен. Ул ничектер инде уже менә шул приколлар аша, ниндидер Мгм. ирония аша ничектер татар темасы бик э, Мгм. нитте үтеп керде дә ул Әйе. хәзер все равно модно бит Әйе. һәр кофейнялар язалар Әйе, анда аһа. чашка тышлыкларына әйе. ниләренә бик күп М, минемчә хәзер кешенең андый э, курку юк курку бар типа м, э, беләсеңме э, кемне тыңларга килә мин анда вообще кем бар анда Әйе, ну һәм я- минемчә ул таткультта ул тема чишелә менә ул айгөл килә әйе. менә э, ниләр килә ә, нурминский мәсәлән анда килә ну шундый интернет э, да интернет йолдызлар ә, син ә, зөлфия апа җырлыйсың яңа альбомны йолдыз белән язылганда син аны үзеңдә ә, австралиядә җырлаганың бармы әле юк әле реакцияне тикшергән бар юк тик бик менә репетиция ясыйбыз хәзер егетләр белән Шундый шәп, шундый матур, мин бик бик шат һәм мин ышанам бу бик яхшы булып чыгарга тиеш. Әмма мин бер бер кайчакта да плейбэк белән эшләгән юк. Чөнки бу электрон авазлар да бар бу альбомда. Шуңа күрә без э, уйладык, әйдә карыйк, э, акустик инструментлар да бар бездә, электрон инструментлар да бар. Шуңа күрә бу бик яңа яңа эш минем өчен. Эм, м- м, Әмма мин материалны бик яратам. Менә Михаил Холлендерс, the producer, шунда яхшы ясады минемчә мин белмим сезгә ошыймы юкмы миңа бик э, мин бик шулай ул бишенчесе э, сез ничек аны гомумән кадәр репетиция ясыйсыз михаил алып сезгә алып килдем инде партияда чөнки анда син марат эшли без марат белән әйе марат татурс безнең э, тоже бер кешебез, музыкантыбыз, ул, ул, ул инде үз ул электрон э, әсәрләре белән э, шөгыльләнә һәм ул чыгара, ул үзе клавишларда да уйный.
Ну, җиңел белмеймін, біз үш көп. Ә миңа беләсеңме ничек кызык, ничек шулай киләсең кешегә и ничек аңлатып була продюсерга, что син Йолдыз Миннуллина, шагыйрә, ул татарча яза, ниндидер текст, хәтта безнекеләр дә бит аңламый күбесе анда аның иҗатын анда. Ә прикинь, анда продюсерга аңлатырга кирәк. Ничек аңлаттың гомер?
Ну, мин аңа
тәрҗемәсен бирдем һәрвакытта. Мин әйттем, бу, бу, ну, әйттем, бу цикл, шигырь Цикла ул бу нәрсә турында, алты көн ярату, беренче көнне бер нәрсә, шунда настроение шундый. Мин бит аңа җибәрәм уже наработку шуңа күрә ул әйе ул ул иштә нинди ул музыка белән аңлый инде музыка аша

Ике генә җырны. Һәм әем, ну, Бу беренче булды бугай инде шулай. Беренче әйе, премьера әйе. Сез концертта аның гына җыелышмы, тугыз җырны гынамы? Тугыз җырны гына бу була презентация, альбомның презентациясе. Син генә чык курыкмыйсың?
Курыкам.
Анда хитлар булмый. Бернинди йокысызлык, бернинди анда сонасы, бернинди анда, бернинди прыжок, бер миңа Мин беләсезме, миңа бу йокысызлык уже во.
Кеше такой килә, ой, хитме әйтәм, ну нинди, ну блин, кешене аңларга тиешсең просто. Вот кеше. Ну йокысызлык бик яхшы, но мин бу альбомда минем бер җырым бар, бишенче көн. Мин ул яңа йокысызлык дип ышанам. Без аны куйган идек. Менә әле генә мин әйттем. Безгә җибәрделәр аны, әйтәм.
Вот это хит будет. А, я, я, хит, я, блин, так, так, разана, так, да. так и рассчитывали, да. Ну, йокысызлыкны бетереп Сен клипшерга кирәк еще.
Йокысызлыкны бетереп утырма. Яра, яра.
Без гади тамашачы. Шуны яратабыз, киләбез.
Синең яның.
Ә, димәк, киләсе хәбәргә күчәбез. Резко шундый Мельбурннан Әлмәткә. Әлмәткә ярар. Белмим, Рәдиф сайлаган бу. Зифия апа без синең белән тыңлап утырабыз, Рәдиф. Ни, нәрсә кызыктырган бу мәкаль нидә, яңалыкта? Әлмәт театрының 75 нче юбилей сезоны Эзоп спектакле белән ачылачак. И у меня просто исеме ошады. Эзоп. Анда инде спектакль, ул тукта мин үзем дә оныттым аны. А, бу Денис Хусняров куя Гильермо Фигейродан Терки һәм Виноград пьесасы буенча. Ягъни Эзоп сүзе ошады. Ягъни хәзер сәнгатьче Гомумән Рәсәйдә, а, Татарстанда ул ничектер менә баш бүтән әйберне шулай яшерен итеп итә башлады тагын яңадан. Лек мәсәлән турын турдан туры әйтү иде бит. То есть безне хөкүмәт мәсәлән алды. А хәзер вот тиресенчә. Вот типа упаковка. Басня аша. Басня аша, мәсәлән аша инде, әйме. Вот миңа шул бераз ничектер сискәндерде кебек. Тем более Әлмәт. Әлмәт ул экспериментальный. Э, Сиңа аңлатыш, Әлмәт ул Камалдан соң икенче шундый зур театр. алар фестиваль экспериментлар ясый фестивальный шундай спектакльләр куя алалар һәм төрле төрле экспериментлар ясыйлар э, тамашачылар аны понимают ну төрлечә фәридә апа миңа былай сөйләгән иде ул аның директоры шундый беләсеңме теге пробивной пробивной апа шундый и ул әйтә ни чәй йортында күрештек бамында Шуннан ул әйтә, ә тәбрис э, аңламыйлар, но без чыгабыз да аңлатабыз. Ага. Ул тойсалар югалып тормый. Ул әйтә, безгә дә Үстерәләр әбиләр яңа томыш.
Әйе, безгә дә әбиләр килә, ничего страшного. Мин чыгам да, анда или кем мин дип истә калды. Мин чыгам да, аларга аңлатам менә ярты сәгать. Менә хәзер моны күрәсез, менә шулай була. Менә шулай эшләнә ул. И миңа ошады аның подходы, то есть ул нитеп тормый теге, алны артына карап тормый. Уй, ничек булыр микән, кабул итәрләр микән? Ал чыга да аңлатып. Юк, просто мин нәрсәгә өстим әле тагын менә соңгы вот миңа шул дәрдемәнд әйбер хәлдә калдырмый. Әйме, кеше бит язан да, хәзер рецензия по фото китте уже. Кеше фото күрсәт, бер канлы. Ну, все понятно.

беркем дә эзләнми то есть я минемчә уйланмый уйланмый даже даже ну бу кызык чөнки кеше ин советлар союзында сәнгать белән үсте һәм алар уйладылар алар сәнгатьне аңлыйбыз дип дип уйлаганнар а ул бит все равно причесанный булгандыр ну какой то соцреализм нәрсә булган безнең ә хәзер мондай киткән более

Ике яктан да Юк, уңышлар- катырак бәрелә уңышлар бер-берсенә. катырак. Тамашачы да була шундый радикаль. Бу вообще запретить. Ә була шундый ә, художниклар, кем шундый р- радикальный әйберләр күрсәтә. Минемчә, монда безнең шундый татарларча, нормальный. Тегеләр границаларны киңәйтә, ә Средний тамашачы пытается анда. Слушайте, бу не очень анда. Ну, юк бит менә Минемчә, запретить, закрыть, Бу андый бер теге юк бит ут- әле пока. Ут подлодка кебек менә анда Алар юк хәзер су кермәсен, пожалуйста. Хәтта нәрсә алып киләр, там каплыйлар. Ул агыла, агыла. Бит бу зур зур сорау, чөнки кеше өчен кайсы кеше өчен сәнгать бит ул рәхәт булырга тиеш түгел. Күбесе яраталар

Шундый драма кирәк тоже. Очень много белмим ул зуры берәбер.
Кемдер әйт- ай, кемдер әйтә иде, миңа ошамады, что-то бигрәк авыр карарга. Мгм. Мәсәлән, Ага. мин түзмәдем, ярты серия карадым да сүндердем, типа, что это за ужас. Ну, әйе, без дә Фейсбукта обсуждать иткәндә, аны төрле аргумент, безнең халык андыйга күнекмәгән, без күнеккән теге алтын урталык табып, бәхеттә яшәргә, яхшылыкка юрарга. ну мин белмим кемне ди халык ул сайлаган үзенә ләкин татарның бит инде бик күп шундый аяныч вакытлары еллары булган һәм мин уйлыйм гел генә көлеп йөрмәгәннәрдер һәм э, кан дигәннән э, соңгы тренд шундый бит анда хәтта попсовый сериалларны игра престолов алсан анда хәзер бит бик жестокость популяр дип әйтер идем кеше шундый.
Шуңа күрә мин аптырамадым спектакльга да. Чөнки ну бу жанр дөньяда теге китапны укып карыйсын, жестко. Беренчедән кеше яратмый кайгыртырга, ә икенчедән кеше нечкәлекне хәзер сизми. То есть аңа вот прям бәрергә кирәк маңгаена. Шуңа күрә шундый бер дә Ну вакыт юк. Реакция эшкә. Вакыт юк, юк, фокус юк кешенең. Алар бит утыралар телефонда, Бу допамин без безнең бит гел Мин Рәдиф белән чатны гына ачкан. Ну, димәк, киләсе э, хәбәр бу, белмим, кайсы яклап килербез моңа. Арт Таврида дигән шундый фестиваль уза, анда меңләгән художник, танцорлар һәм башка шундый иҗат кешеләре Кырымда узды алай. Кырымда узды. Ну, моны дәүләт оештыра һәм аны Татарстанга чакырганнар. Мин аңладым, шунда килгән иде Сирайманов, кит кайткан иде. теге кешесе Романов инде, замминистр. Тимур. Әй, Тимур әйтте, менә миңа бик ошады. Андый ук форматтагы форматтагы форумны бездә үткәрсәк иде. Миңа нәрсә, ну, мин белмим, то есть мин булай, мин Татарстанныкы ма, әллә Артавиданы безгә китерү? Татарстанда мондый форматны эшләргә. Просто Артавида минем өчен нәрсә белән якын түгел, беренче Кырымда уза, һәм мәсәлән ну хәзер вакытта бит кырымга син барасың шундай уже позиция син мәсәлән яме әмма анда бик халык бик шәп проектлар типа акча ата мәсәлән минемчә аргамак төркеме башкорт төркеме анда алар ике миллион җыйдылар ике проект оттылар анда ике миллион менә шул үзенең теге тарихи альбомнарына инде анда бит төрле теге кем әле ул бөтен музыка каһарманнары каһарманнары турында яздыралар аларга акча киде инде минемчә ну аргамак ул әлбәттә шундый бик теге бик официальный төркем бик шундый дөрес әйеме әйеме шәп булса да инде әмма мәсәлән оттылар мин мин вот уйлыйдым финалда китәкмезгә татарстанда шундый ук бераз хөкүмәткә хөкүмәт яклы яшь форум әйеме анда бит акча тараталар инде кеше үз мөмкинлекләрен ача әйеме нәрсәдә эшли Ну, э, Арт Таврида аңлатырга кирәк. Ул фестиваль анда кешеләр үзләре ясый. Ниндидер анда менә карадым анда мең элементтан торган шундый бер кеше утыра, шундый бик зур сын ясаганнар анда, тау башында утыра, карап анда, блин, кояш батуга нигә. В общем, шундый э, пространстволарны ясаганнар инде архитекторлар, сынчылар, ниләр анда, художниклар. Һәм алар анда үз проектларын защищать итеп акча аталар. Дәүләт акчасы. Димәк, анда килә Кириенко иманда, теге бөтенесен котлый, фәлән-сәлән, шундый рәсми әйбер дип әйтим инде. Син телисен Татарстанда менә шулай э, Вот мен сорау мисал сорау бирәм, то есть вот ни кадәр ул мөмкин, әгәр ну гомумән хөкүмәт безгә былай да акча бирә инде, әйме? Ә ләкин без хөкүмәтне гел тәнкыйтьлибез. Әйме? Һәм без тагын яңа формат әйтәбез идек, Татарстанда шундый формат булсын.

ә, төрле әйберләр ясыйлар. Здание анда әйе. төрле Структуралар. әйе. Архстояние.
Арстояние. әйе. Ага. Шулай. әйе.
М. Һәм ул миңа якынрак как бы. Мгм. М, Чөнки анда күренә, что аны эшлиләр шундый иҗат кешеләре үзләре. Мгм. М, Ә Арт Таврида мин карадым видеосын, мәкаләләрен укыдым. Син әйткәч, аны дәүләт эшли. Угу. То есть э, сразу подход башкача. Угу. То есть дәүләт дигәндә анда сразу сиңа э, куялар таләпләр. Ну, Мин әйтмим аны начар. Ну, әлбәттә, дәүләтнең үзенең как бы таләпләре, ул әйтә без акча бирсәк, давайте былайрак ясыйбыз. Политика. Әйе. Ну, бәлки мең арасында анда бер 200 шундый ни, иҗат өчен ясалган булыр. Башкалар калганы инде дәүләт э, идеологиясен пропаганда. Вот нәрсә куркыта. Кеше бит хәзер шундый буын үсә башлады, яшьләр буыны. Алар вроде бы теге бик шундый креатив, әмма алар әйтәләр, а без аңлыйбыз да кирәк дәүләткә мәсәлән. Без шундай белән тудыра алабыз. Безнең бит бакылыбыз зур, вот был. IQ-быз бик биек. Һәм ясыйлар шундай объектны. То есть ул бернинди конфликт тудырмый, бернинди теге синдә как раз бернинди кайгы юк анда, бик комфортный шундый, модный, молодежный, шундый позитивный и вот и нәрсә ул идем итә, әйме? Ну, әле хәзер хәзер бәя бирү кыен, наверное. Элек тә бит инде сарайларда анда, патшалар янында, придворный анда язганнар. Ну, бәлки аның хәтле үк түгелдер, ну, шуңа ошаганрак әйбер. Ну, әйтергә әйтеп булмый бит инде анда бөтенесе дә придворный художниклар. Ну, бар Бах, бар Бах. Фигня язганнар Бах, дип. Бах, вот ул придворный композитор Әйе. булган нәрсә. Һәм иң- Башкасы иң- булмаган бу- просто ул Иң вакытта. матур музыка.
Вот. Музыка тудырган. Шуңа күрә белмим нәрсә әйтергә. Э, Телисен икән акча давай. э, Топим за Тавридо Яңа Казанда. формат подкаст белмим нәрсә әйтергә. Әйе.
Һәм э, без э, Рәдиф белән бик каты тырыштык эзләргә Австралия хәбәрләре. Мгм. Мин белмим, Рәдиф нәрсә укыгандыр. Миңа шундый бер кызык хәбәр ни телдә, анда ниндидер чемпионат мира по воображаемой гитаре булган. А, Иргена воображаем. Гитара бик Э-гитара.
Бармы шундай? Э, воздушная гитара, э-э-гитара, да? Когда все так играют. Şu anda прямо чемпионатлар кеше әзерләнә. Әйе. Мин видел, там да бар җиңүче. Просто син чагыштырасың, думаешь, ә нигә менә ул җиңде, тегесе дә вроде бы. То есть анда Вроде бы прямо- нормально Син кыяфәт. күрдең, Сәндә прям экспрессия там, минем да. То есть, ну, анда прям актерлык. Мин сәгате. тәкъдим итәм ә, татар эстрадасының кайбер егетләрен җибәргән, чөнки алар күнеккәннәр бит уже. не- Әйе. Теге под фонограмма просто басып торалар шундый. Тартып алдың гитара, хәзер теге Салат концертында Мин кебек чыгыш ясап. ел әзерләндем.
Нигә гитара гына? А башка инструментлар? Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан.
Минем иптәшем шуңа игътибар иткән иде, ул диде, нишләптер Австралиянең яңалыкларда, яң, яң, яңалыкларында. Ә бер сүз дә әйтмәделәр менә урман урман Себер урманнары янды. Я, я, бер сүз дә булмады. Мәскәүдәге протестлар бер сүз дә булмады. Гонконг турында бер бик күп ишеттек. Ә Мәскәүнеке турында бер. Шуңа күрә мин аларның үзләренең политиклары бар бит инде. Менә бу Россия белән без хәзер бик э, дуслы түгел. Шуңа күрә аны алар, алар турында без сөйләмибез дә. Шуңа к- ә, ә, Ну, һәм плюс сез- тел әле. Ә, ну, тел. Ә Инглиз сез, телендә.
ә сез Австралиядә, Австралия турында бер нәрсә дә ишетми, исмишсез инде. А сезгә Ә бик миңа кызык вообще түгел ул. шундый ни хис туды, Австралиядә ә, мәдәният шундый ни түгел, как бы, ну бездә бит ул ничектер әйдәп баручы өлкә. Шулай бит? Ниндидер мәдәни яңалыклар гел чыгып тора, шундый бар бер ниндидер монда бар, ни, хәрәкәт бар. Белмим, Австралиядә юк кебек тоела. Бар ул, бар ул.
Ну, бездә инде артистлар, рәссамнар, бөтен шундый кешеләр гел жаловаться итәләр. Чөнки спорт бик бик бик бик нык бездә. Ну сәяхәт анда вот эти. Ну спорт бездә кеше ярата. Һәм без бит бездә климат яхшы, шуңа күрә кеше зарланмый.
Алар аларның алар тышта яшиләр күбесе. Җәй дә, кыш та Без тышта йөрибез, пляжга, шуңа күрә су салкын җирләрдә кешеләр өйдә утыра, алар шигырь укыйлар, шунда
Әйдәгез репетициясе кайтып, су куйнык.
Репетиция? Без пляжда?
Инде шунлап та Не, кстати, чынлап бөтен теге бар бит теге шундый урыннар, мәсәлән, Манчестер. Анда салкын, анда фабрикалар. Һәм минем бөтен яраткан ярты музыка шулай тудырылган. Исландия.
Исландия, Синең мәсәлән, кәләйнә, Исландия иә. утырасың Һәр анда. и- Әни Скандинавиядә һәрбер икенче кеше Әйе. Салкын гитара ич. анда. Әйе. Еще каян да барырга.
Әйе. Су салкын. Бөтенесе гитарада Ну, уйныйлар. бездә бит э, население бик э, зур түгел. Мгм. Шуңа күрә и- бик э, ул җиңел түгел артистлар өчен. Расстояниеләр озын. Шәһәрләр аз да. Шәһәрләр аз, менә гастрольгә барырга да бик бик кыен. Мин бик яратмыйм инде хәзер гастрольгә дә җөргә. Ну, Россия похоже аңа. Чөнки безнең бит бик бик зур, бик зур, шуңа күрә аралар, аралар.
Белмәсәм, мин барып бик

бер үзара инде концертлар мисал ун кеше килә ул синең бөтен авылың инде димәк все аншлаг то есть саттың син мисал утыз копия альбом все син беренче урында проблема мельбурнда музыкантлар бик күп шун шук э, бездә э, площадкалар да күп әмма шундый шундый күп безнең культурная жизнь анда постоянно фестивальләр, төрле-төрле концертлар, оперетталар, мюзикллар. Әйе, шуңа күрә без без күрүче вакыт юк җөрергә, шуны күрергә. Мельбурн башка шәһәрләр белән чагыштырганда шундый шундый культурный шәһәр дип. Ул димәк Австралиянең шундый Сидни Сиднинең не сравнится даже. Анда юк вообще площадка да юк анда. Ну, Теге әйтәләр бит опера зданиесе анда беркайчан да опера яңгырамаган. Ну былай инде, ну анда просто икенче. Башкарак. Һәр кеше үз авылын мактый. Әй. Э, димәк, соңгы хәбәр э, бар шундый кеше Азат Мифтахов дигән егет. Аны хәтерләмим инде менә хронологиясен берничә ай элек э, аны тоткарлаганнар иде. Ул ничек татарча була менә э, левак инде. Ул анархист ул.
Ул анархист. Э, ну, син шулай дип әйтәсең, как будто үзе. Юк, анархистта бернинди теге проблема юк, просто кешеме сен ышанмый хөкүмәтнең тегесе. Он башка формага ышана. Бар коммунистлар. Бар демократлар. Аңлатма. Ну, син шулай дип әйттең, как будто э, ул чын. Мин уйладым, ул ярлык шундый аңа тактылар. Юк, как бы ул анархия, ул анархияга теге, ну, яклы инде, то есть шундый карашлы, һәм мин аңлавымча ул нәрсәдер инде якобы теге Единая Россиянең офисында кайдыр инде тәрәзә ваткан, һәм аны төрмәгә яптылар. Берничә айга, то есть миңа нәрсә бу Хәзер аның әнисе. Әнисе хат язды. Әйе. Минехановка, ничектер, миңа булышыгыз ди, минем, ну, кемгә язарга тиеш? Вот кызык бит әйме, ул Путинга түгел, Мәскәүдә булгач, а ул Мәскәүдә яшәп татар хатыны. Юк, юк, алай юк түгел, Рәдиф. Аларның гаиләсе э, бәйле, аның әтисе бит э, ни, язучы, татар язучысы. Шуңа күрә алар Татарстанга өмет баглыйлар. То есть не Син аптырама, что ул ничектер анда ниндидер Мәскәү апасы язып. Мин аптырам инде просто гомумән бөтен татар кеше Миниханов яза бит инде. Ну, ул теге татарлар президенты кебек кабул итә һәм ул да аны ул образны итә, как бы алга сөрә. Логично. Ну просто нигә мин сулыйм, э, нигә ул тема туды, менә бер теге атна, без, он, кстати, без күтәрмә ул теманы, теге егет э, самолетта утыртты бит. Самаркан Наима, әйе. әйтә, ул А. татар кешесе, Әйе. мусульман кешесе, әйдәгез Екатеринбургтан аңа бүләк итеп мәчет төзибез. Әйтәбез, менә бу да, бу да бит татар кешесе. Нигә без аны бераз да якламыйбыз? Без бөтен татар кешеләрен якларга тиеш Әйе. бит инде, гомумән. А, Бәлки алар Бу ялгыш... татарны гына түгел инде.
Бу, гомумән, Син бигрәк. менимчә, безнең күбрәк роль татарларны якларга. Юк, барыбер теге несправедливость күрсән әйтергә кирәк инде. Как бы хәзер э, все больше все сложнее как бы промолчать мин әйтер идем mm -hmm. чөнки күрәсен ничектер хәр интернет аша да аның турында гел әйтәләр һәм күрәсен ә, ничек башка халыклар все равно теге россиядә аз санлырак халыклар ә, алар ничектер күрә менә чечен чеченнан да якут якутны и тырыша инде сак, ә, якларга аны шуннан чыгып әйтелгән фикер бу То есть... Э, Мин башка бер хәтерен күзем, без хәзер башка азчылыклардагы проблема күрәбез, шулай ук яклыйбыз. Ну, мин шәм мәсәлән, безнең күбрәк шундый уртаклык бар, мәсәлән, вот Нурбек Мексика барган иде, мин әйттем, бәлки нигә ул анда аны аңладылар, чөнки алар да ничектер менә кемгә дә каршы сугыштылар, кемнәр астында булдылар. Әйеме инде, то есть алар үзенең теге бәйсезлеге өчен көрәштеләр, үзенең теге телендә сөйләшер өчен, үзенең мәдәниятен күрсәтер өчен, әйеме. Һәм без гомумән шундый ачылыклар, бездә күп уртаклык бар, әйме һәм менимчә менә бу россия күп күләмендә без шундый бер аерым нация кебек инде шул олсчылыклар чөнки ну мәсәлән минем минем пианистка минем алтай кызы алтайлар шулай ук аз алар әйме һәм бер без берсенә алыбыз безнең шул ук уртак проблемалар аларда да типа алтайча сөйләшмиләр шулай ук мәктәпләр эшләми һәм башкалар башкалар әйме ә минемчә әйе никтә менә без кая шундый без монда нәрсә эшли алабыз минемчә э, да азатка телибез э, шундый ничек дип әйтим, справедливый хөкем булсын аңа. Ничек булса да. По справедливости бөтенесе дә булсын. Алтай дигәннән, э, мин теге совсем теге сез э, нигә? Зөлфия апа, совсем депрессиягә кертмәс өчен. Юк, юк, бу бу бу кызык мәсьәлә. Э, мин уйлыйм, нигә кеше курка, курка сүз әйтергә. Алар бит ни, ну вроде справедливо, несправедливо кем белгән аны, да? Ну, мин белмим нәрсә булган анда. Э, әмма мин уйлыйм кеше курка чөнки they эм, они не видят. Алар күрмиләр. Ә алар күрмиләр. Штыгы фиклисен. Да, алар кү... Эм, да, әйтмә. Эм... Сейчас скажу. Аларда бар э, курыку э, үз үзләренә шундый ук ситуациягә керергә алар сүз әйтсәләр ну шундай уже так шундай курку бар в обществе, мне кажется. Җәмгыятьтә дә бар ул. Сизелә. Чөнки без мин кайвакыт укыйм, Facebook искә төшерә бит. Анда 10 ел элек сезнең шундый постлар бар иде. Һәм мин аларны укыйм, һәм мин хәзер мәсәлән ул постларны чыгармас идем. Нигә? Шуны сизәм.

Ул физиология инде.
Гормонлар, икенче. Әкрерәк.
Ну, мин аңладым сез. Радиф аңлый түгел. Мин намек, мин намекларны аңладым. Радифнен, э, Радиф, син минем бер таныш не бар, э, кем әле ул гормоннар буенча специалист. Гормоннар буенча.
Син ничектер?
Гормоннар буенча специалист. Син кире якка.
Салават абый, гормоннар буенча э, специалист. Алтай дигәч, мин искә төште берни, без бардык гаилә белән Алтай буйлап йөрергә. Mm. И ә, тукталдык ә, Алтайский Марс. Ә, mm. Марс Алтай дип аталам. Ул mm. Марс планетасы кебек, анда mm -hmm. туфрак кызыл төстә. Uh -huh. Өчен шуна кадәр бардык. Төнне генә барып җитек һәм йортыга кереп йокладык анда. Э, значит, иртә белән мин торам. Значит, балалар да торды инде. Уяндылар, чыгып киттек. И ә, барабыз анда бер Алтай кешесе күренә, что ул бу йортларны әзерләгән, шулай кунаклар килә, акча, ну, шундый кечкенә генә бизнес. таулары арасында. Һәм ә, мин аннан сорыйм, син ә, сез нинди халык? Ул әйтә, без теленгитлар. Мин әйтәм, у, ну бу төрки халыкмы? Әйе, төрки халык. Ну мин әйтәм, алайса, мин уйлыйм, мин теленгитча беләм. Ага. Ул әйтә, ничек инде шулай? И ул сразу әйтте, теге ниндидер защитный реакция ул әйтә, ну мин шәһәргә еш йөрмим, безнең авыллар арасы да ерак, мин белмим, бәлки анда да теленгитлар бар дип. как бы да то есть ул әле шундый как бы чынный эчтә яши торган шундый бер халык вәкиле мин әйтәм юк юк мин үлем тилингичә беләнмен мин әйтәм луна ай буламы ул әйтә ай э, лошадь мин әйтәм ат буламы ул ат чөнки мин беләм теге кыска сүзләр ат ай ят утыр бас кит ал алар бөтен шундый кыска сүзләр алар анда белмим ун мең ел анда аларга алар бөтен кешеләрдә дә бер төрле теге төркиләрдә инде Ә уйлап карагыз, ара зур бит. Ә ул әйтә, син беләсен, мин әйтәм, вот собака, ул эт. Мин әйтәм, әле анын, анда да кызык ситуация булды. И ул шуны шок атты, и миннән сорый, ә син каянсын? Мин әйтәм, мин Казаннан. Ул әйтә, Казанда ничек беләләр вообще теленгит телендә. Мин әйтәм, дөресен генә әйткәндә, Казанда бик күп кеше, мин әйтәм, анда кем менә бу сүзләрне белә. Шулай көлдек бергә, аңлаткач инде мин әңгәмә әйтәм, без татарлар, бездән төрки телләр. Шуңа күрә теге э, на самом деле теге общего больше, чем нам кажется. Кай вакыт без үз авылыбызда кемдер тау арасында, кемдер басу уртасында, кемдер э, урман төбендә яшәп ули менә ул гына шундый проблемалар белән теге яисә шундый вызовлар белән э, вызовлар очрый аңа. Ну на самом деле бөтен дөньяда шулай. Без кайвакыт шулай телегитлар кебек. Шуны тәмамларга Үлибез кирәк. үзебез генә, ялгыз гына шундый проблемалар. Минемчә, бу бик яхшы фикер, аны белән тәмамларга кирәк. Әйе.
Рәхмәт барчагызга да. Әйе, әйе, бик озак Рәхмәт, сөйләштек. Зөлфия апа, Әйе, килгәнең өчен. әйе. Әйбәт Сезгә җан- уңышлар телим. Сез Да. э, инде бик булдырган егетләр. Да, рәхмәт. Әйе, мин бик ш- горурланам сезнең белән. Алай әйтәләрме? Әйе. Горурланам. Сезнең турында Әни шулай әйтә. Миңа, Сокланам.
Рәдим.
Ну, Үзе әйтә, мин тәбризгә Булдырасыз. Булдырасыз, мин вообще горжусь.
Ярый, тәмамлыйбыз.